Ilkinji suw içilýän gaplaryň, takmynan, milatdan öňki 10 müňünji ýylda Neolitik daş asyrynda Hytaý we Ýaponiýada döredilendigi çaklanylýar. Olar süňkden we agaçdan ýasalyp, tutawaçsyz bolupdyr. Bu gaplaryň edil suw içmek üçin ulanylandygy barada anyk maglumat bolmasa-da, olar adamzat taryhynyň ilkinji suw içilýän gaplary hasaplanylypdyr. Demir asyry. Gadym adamlar metaly oýlap tapanyndan soň, bakallary bürünçden, altyndan, gurşundan ýasapdyrlar. Emma bu bakallaryň içindäki gyzgyn suwuň gaby gyzdyrmagy sebäpli, ony elläp hem bilmändirler. Mundan başga-da, gurşundan ýasalan bakallar, Gurşundan zäherlenmä hem ýol açyp bilýän eken. Bürünç asyry. Bakallary keramikadan ýasamak häzirki bakallaryň döremeginiň ilkinji ädimleridir. Keramikalar palçykdan ýasalyp, örän gyzgyn temperaturada gyzdyrylyp gatydylypdyr. Keramika bakallary adamzat siwilizasiýasyna uly goşant goşupdyr. Toýnuň oýlap tapylmagy bilen bakallar palçykdan ýasalyp, olara el bilen şekil berlipdir. Olaryň ýüzüne çyzyklar çekilip bezelipdir. Çüýşe bokallar. Çüýşe ilkinji gezek takmynan bäş müň ýyl mundan ozal Günbatar Aziýada ýasalypdyr. Häzirki döwürde çüýşe aňyrsy görünýän bir material hökmünde bilinýär. Emma öňki döwürler üçin çüýşe düşnüksiz bir material hökmünde görnüpdir. Çüýşe gap-gaşlary Takmynan milatdan öňki on altynjy asyrda Müsürde we Mesopotamiýada öndürilip başlanypdyr. Müsüriň şa maşgalasynyň howandarlygynda öndürilen çüýşe gap-gaçlar uly wezipeli adamlara sowgat hökmünde berlipdir. Hytaý käseleri, çaýy kiçi farfor we daş gaplarda hödürlemek sekizinji asyrda başlapdyr. Hytaýlylar Çaýy ýyly temperaturada içen soňlar, olara käsäni tutmak kyn däldi. On ýedinji asyrda çaý gaplary Ýewropa eksport edildi. On sekizinji asyra çenli iňlisler gündogar äheňli çaý käselerini öndürýärdiler. Şeýle-de bolsa, iňlisler çaýy gyzgyn halaýandyklary sebäpli, käsäni tutmakda kynçylyk çekýärdiler. Çözgüt hökmünde käsä tutawaç dakypdyrlar. Hytaý käseleriniň gaýwan, jianshan, kung-fu ýaly görnüşleri bardyr. Hytaý käseleri esasan Aziýa ýurtlarynda giňden ulanylýar. Kriptotapmaça küýzeleri. On sekizinji asyrda meşhur bolup başlan bu tapmaça küýzeleriniň çözgüdini bilmeseň, içindäki suwy dökmän içmek kyn eken. Tapmaçanyň aýratynlygy küýzäniň iç tarapynda bir ujundan ýasalan turbajygyň bolmagydyr. Bu turbalaryň käbir ýerlerine deşijekler, hatda gizlin deşikleri hem bolupdyr. We olary dökmän içmek üçin deşikleri dogry ýerinden barmak bilen ýapyp içmeli. Bu turbajyklar adatça küýzäniň ýokarky togalagyndan, tutawajyndan, aşagyna çenli yzarlanýar. Bu küýzeleri köplenç dabaralarda gyzykly wagt geçirmek üçin ulanypdyrlar. Nagyşly bokallar. Bir müň ýedi ýüz ellinji ýyllarda Angliýada bokallara täze bezeg usullary oýlap tapyldy. Olar bezeg neşir edýän inçe dokma kagyzlaryny döredipdirler. Bu bolsa olaryň önümçiliginiň tizligini artdyryp, bokallaryň görnüşlerini köpeldipdir. Melamin bokallar. Melamin azodyň, uglerodyň we wodorodyň birleşmegi esasynda ýasalyp, ol bir müň sekiz ýüz otuzynjy ýyllarda nemes alymy Justus won Libek tarapyndan oýlanyp tapyldy. Ýöne ol döwürler bu maddanyň önümçilikdäki ulanylyşynyň üsti açylmandygy sebäpli, belli bir ýere çenli kämilleşip bilmändir. Bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyllaryň ahyrynda çig mal görnüşindäki melaminiň bahasy iň pes derejä düşensoň, öndürijiler bu materialyň üstünde işläp başlapdyrlar. Netijede, melamin tozgajygyna reňkleýji birleşmeler we polimerler goşulyp, sintetiki rezin döredilipdir. Bu rezin material döwülmäge çydamly, uzak wagtlaýyn ulanyp bolýan Elýeterli we reňkleriniň dürlüligi sebäpli köp öndürijileriň maýa goýmak isleýän önümidi. Ondan başga-da, Ikinji jahan urşy döwründe melamin gap-gaçlary Amerikanyň goşuny üçin amatly bir görnüş bolupdyr. Urşdan soňra amerikalylar rahat ýaşamak bilen bolupdyrlar. Olar abadançylykdan öz paýlaryny alandan soň, dynç almak, hezil wagt geçirmek bilen meşgullanyp başlapdyrlar. Arassa howada iýip-içmeklik adaty bir ýagdaýa öwrülipdir. Melamin gap-gaçjar, ýeňil, ykjam, gyzgynlyga çydamly hem-de zyýansyz bolup köptaraplaýyn amatly bolupdyr. Espresso bokallary. Espresso kofe barada ilkinji pikir bir müň sekiz ýüzünji ýyllaryň ahyrynda Italiýada telekeçi Angelo Mariondadan gelip çykypdyr. Espresso aslynda kofe taýýarlamak usuly bolupdyr. Bu taýýarlaýyş usulynyň asyl maksady çalt, göni taýýar bolýan kofe içgisini döretmekdi. Bir müň dokuz ýüzünji ýyllarda espresso taýýarlaýan guralyň patenti alnandan soň, tiz wagtda meşhur bolup başlaýar. Espresso kofeler köplenç islege görä kiçi ýa-da uzyn keramika bokallarynda serwis edilýär. Türk kofesi bokallary. Türk kofesi bokallarynyň taryhy ýoluny on dokuzynjy asyrda görmek bolar. Türk kofesi bokallary türk kofesini hödürlemek üçin zerurlyk bolup, türk halkynyň käbir däp-dessurlarynyň aýrylmaz bölegidir. Bu kofäniň maksady adamlaryň az mukdarda güýçli kofäniň lezzetini alyp bilmegi hem-de uzak wagtlap söhbetdeşlik etmek üçin bolupdyr. Türk kofesi bokallaryna käbir ýerlerde demitasiýa bokallary hem diýilýär. Demitasiýa, ýarym bokal diýmegi aňladýar. Türk kofesi bokallary espresso bokallaryna hem çalym etse-de, käbir aýratynlyklary olary aýry özboluşly görnüşlere bölýär. Türk kofesi bokallary içgini uzak wagtlap gyzgyn saklamagy üçin ähli gerek zatlary üpjün etmelidir. Şol sebäpli espresso bokallary türk kofesi üçin oňaýly däldir. Türk kofesi, ýasalyş usuly sebäpli, espressodan has ýokary temperatura eýedir. Goşa diwarly stakanlar. Olar başgaça stakanyň içinde stakandyr. Olar adaty stakanlardan diňe görnüş taýdan tapawutlanman, içgileri gyzgyn ýa-da sowuk saklamak üçin ýyladyjy ýa-da sowadyjy elementiň ýerine, içgileriň ýylylygynyň gaçmagyna ýa-da girmegine ýol bermezden, dogry temperaturada saklamak üçin niýetlenendir. Söweşden soňra kofe içmek endikleri. Ikinji jahan urşy döwründe Victor Insulator kompaniýasy syýahat edýän esgerler üçin ykjam, döwülmeýän bokallary oýlap tapypdyr. Söweşden soň bu bokallar restoranlarda hem meşhur bolup başlapdyr we adatça bu bokallaryň ýüzüne döwletiň gurluşynyň logotipini ýerleşdiripdirler. Logotipli kofe bokallary. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllarda gurlan birnäçe kofe dükanlary Amerikada meşhurlyk gazanyp başlady we gysga wagtyň içinde gol çekilen uzyn bokallaryny logotipleri bilen bile satyp başladylar. Kofe bokallary şol döwürde senagatda öz ornuny tapdy diýsek hem bolar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Starbucks kofe dükany resmi taýdan açylanyndan soňra, onuň meşhurlyk gazanyp, müşderileriniň köpelmegi kän wagt almandyr. Bu başarnygyndan güýç alyp olar müşderileriniň ýany bilen alyp gitmek üçin ýörite önümler hödürläpdirler. Olaryň iň bellileri syýahat hem-de keramika bokallar bolupdyr. Şondan bäri Starbucks her dürli görnüşde gaýtadan ulanyp bolýan bokallaryny müşderilerine hödürläp gelýär. Syýahat we keramika bokallary häzir hem örän meşhur. Öz-özüni garýan bokallar. Ilkinji öz-özüni garýan bokal Anastasiýa Gawrilowa tarapyndan iki müň dokuzynjy ýylda oýlap tapyldy. Bu bokallar suwuk hereketlendiriji motor bilen enjamlaşdyrylandyr. Gerekli zatlaryny bokalyň içine goýanyňyzdan soň size diňe düwmäni basmak galýar. Ýokary tehnologiki bokallar. Inženerler we telekeçiler iň gowy kofe taýýarlamak usullarynyň üstünde birnäçe wagt we pul sarp edipdirler. Emma olar kofäniň içiliş usulyna, ýagny içilen wagtyndaky temperaturasyna kän ähmiýet bermändirler. Wakuumly ýapylýan termoslar kofäňizi gowy hem-de gyzgyn saklap biler. Emma kofäňizi içen wagtyňyzdaky gyzgynlygy sazlap bilmez. Olar belli bir wagtlyk gyzgynlygy saklamak üçindir. Häzirki oýlap tapyjylar bilen inženerler bu meseläniň üstünde işläp, belli bir çözgüde ýetipdirler. Olar diňe kofýanyň bokalynyň däl, eýsem içilişiniň üstünde hem durupdyrlar. Kleýton Anderson we onuň topary Ember atly depesinde sowadyş we aşagynda ýyladyş ulgamy bolan bokaly oýlap tapypdyrlar. Bu bokallar birnäçe sagatlap kofýaňyzy iň gowy içgi temperaturasynda saklap bilýär.